Ярар. Син безне тагын хәрефләрне өйрәтмәссең микән? Әйдәгез. Әйдәгез киттек, өйрәнәбез. Әйдәгез бүген карыйбыз Б хәрефен. Б хәрефен. Карагыз, ничек ул языла. Өч тапкыр әйтегез. Әйтегез. Б. Б. Б. Ә без бүген белем йортына барабызмы? Әйе. Әйдәгез, чакырабыз безнең хәрефне. Әйдәгез, мин эчкә шәй саныйм. И әйтәбез. Ассаламу алейкум. Б хәрефе чык. Әйдәгез. Бер, ике,

Безнең бу хәрефе турында беләсе килде балалар белән. Ярар, дуслар. Әйдәгез, ин беренче уйлагыз, нинди сез сүзләр б хәрефенә беләсез. Уйлагыз әле. И әйтегез аларны. Угу. Ә хәзер карагыз. Бу рәсемнәрне карагыз. Әйтегез, нинди монда рәсемләр Б хәрефенә башлана? Ә нинди рәсемләр Б хәрефенә башланмый? Әйдәгез, бер ике минут көтәбез. Ә сез карагыз. Мин таптым, мин таптым. Әйтергә ярыймы? Әйтә, Мариям, әйт. Мин күрәм бер чак Б хәрефенә. Әйе. Ә син, Ибраһим, нәрсә күрдең? Мин күрәм бандиҗан. Әйе. Тагын балалар. Банан. Ә б хәрефенә түгел. Ананас күрәм. И роза чәчәге. Әйе. Тагын бер ни әйтегез, күңел күңелсезләнмәсен. Бәрәңге монда күренә. Әйе. Бәрәңге дә б хәрефенә. Машалла, баркала. Әйдәгез, хәзер уйлыйбыз. Балалар, әйтегез әле. Беләсезме, нинди Аллаһ Тәгаләнең исеме Б хәрефенә бар? Беләсезме? Мин белмим. Мин дә белмим, минем дә беләсе килә. Ул Аллаһ Тәгаләнең исеме Әл-Басир. Әл-Басир. Ул аңлаша, аңла, аңлата һәр нәрсәне күрүче. Ә ничек ул һәр нәрсәне күрүче? Аллаһ Тәгалә бөтен әйберне күрә. Җир өстендә дә, җир астында да, диңгез эчендә дә, ас, диңгез астында да күрә. Ә мин шкафка качсам, ул мине күрәме? Мәрьям, нинди син сорау бирәсең? Сине Аллаһ Тәгалә күрә инде. Ә мин җурганга ябынсам, ул мине күрәме? Әйе, инде күрә, Мәрьям. Менә карагыз, балалар. Менә бу агач бутаклары име, агач үсеп утыра. Карагыз. Менә сез күрәсезме, ничә кырмыска ул агач өстендә утыра? Юк, без андый, безнең андый күзләр түгел. Өйе, без бит рентген түгел. Әйе, карагыз әле. Ә Аллаһ Тәгалә һәрбер кырмысканы бу агачта күрә. Субханалла, ничек икән ул? Әйе. Ә беләсезме, тагы нәрсәгә кирәк ул? Бөтен әйберне күрергә Аллаһ Тәгаләгә. Ничкә? Ул бит безне ашата, эчертә. Менә шулай ук һәрбер кырмыска турында уйлый. һәрбер агач турында уйлый. Ул карый, кайсы агачка су кирәк, ул аны күрә, һәрбер чәчәкне күрә. Ой, субханаллах. Шулай ук ул хайваннарны да күрә. Балыкларны да күрә. Күрсәтимме сезгә диңгез астындагы балыкларны? Ничек алар анда яшиләр? Әйе, күрәсе килә. Әйдәгез ату, безнең бүген экскурсия булаймы? Без сезнең белән диңгез астына чүпнәбез. Машалла. Карагыз, бу су асты кемасы. Без анда хәзер утырабыз. Әйдәгез. Әйдәгез. Субханаллах, нәрсә икән бу? Карагыз, балалар, без су астына төштек. Карагыз, нинди балыклар яши анда. Нинди тисләр аларның. Нинди тисләр күрәсез, балыкларның нинди тистә? Карагыз әле хәзер. И әйтегез. Субханаллах, сары төстә килде берәү. Эйе. Тагын әнә зебра шикелле килде име? Субханаллах. Машаллах. Тагын нинди балыклар күрәсез? Кем күрә? Зәңгәр, ие, серый төскә дә ашаган. Әнә нәни генә кара китеп бара. Ие. Ә беләсезме, нинди пигамбәр турында безнең мисал бар? Су, су астында, диңгез астында кем, кем безнең утырды? Кемне күрде Аллаһ Тәгалә? Мин беләм. Юнус алейхиссалам. Эйе, Юнус алейхиссалам нинди балык эчендә утырды? Нинди балык эчендә утырды Юнус алейхиссәләм? Зур балык эчендә, ме? Кит эчендә утырды. Ие, субханаллах. И кит эчендә Юнус алейхиссәләм Аллаһ Тәгаләдән нәрсә сорады? Булыш миңа, Аллаһ Тәгаләм, мине бу балыктан чыгар, Име? Шулай сорады ма Юнус алейхиссәләм? Зикрлар әйтеп утырды, име? Әйе. Ә ничек беләсез, ул ничек Аллаһ Тәгалә аны диңгез эчендә, и тагын балык эчендә, и Аллаһ Тәгалә аны күрде. Субханалла. Ничек булды ул дип беләсез? Менә Аллаһ Тәгаләнең исеме бар. Әл-Басир, һәрбер нәрсәне күрүче. И ул Юнус алейхиссәламны диңгез эчендә, диңгез астында, балык эчендә ишетте и күрде. Име? И ул аны коткарды. Ул аңа булышты. чыкты. Ул аны балык эченнән чыгарды. Шуңа шуңа күрә бу Аллаһ Тәгаләнең сыйфаты бик кирәк. Бу Аллаһ Тәгаләнең сыйфаты безгә дә булыша. Субханаллах, ие шул. Альхамдулиләх, без мендек су астыннан. Б хәрефе, рәхмәт сиңа, рәхмәт. Мин аңладым, нәрсә икән ул Аллаһ Тәгаләнең исеме Әл-Басир. Рәхмәт, Б хәрефе. Әйе. Балалар, ә беләсезме? Каян, каян без беләбез ул Аллаһ Тәгаләнең исемен? Кая ул языла? Нинди китапта? Мин беләм. Мин дә беләм. Әл-Куранул Кәрим. Әйе, балалар. Әйдәгез карыйбыз. Ничәнче сүрәсендә? И, ул аятны укыйбыз. Аллаһ җирдәге вә күкләрдәге яшерен нәрсәләрне шиксез белә. Аллаһ сезнең эшләгән эшләрегезне күрүче. Аллаһ Тәгалә бөтен әйберне күрә. Нәрсә без эшлибез? Нәрсә, кая без йөрибез? Ул белә. Ул Аллаһ Тәгалә кирәк. Андый сыйфат. Әйе, Әйдәгез, хәзер без сезнең белән шундый бер поделка ясыйбыз. Карагыз әле. Алабыз пластилин. Берсе зәңгәр төстә, берсе розовый төстә. Ясыйбыз Б хәрефен пластилиннан һәм жемчужина ясыйбыз. И безнең альбомга моны ябыштырып куябыз. И Һәм бу рәсемне күргәндә без уйлыйбыз, ага, Аллаһ Тәгаләнең исеме һәрбер нәрсәне күрүче Әл-Басир. Әйе. Һәм дә кем тели? Поделканы ясагач тын. Кем тели? Безнең аятны, безнең аятны яза. Э, матур итеп яза берәр кеше может булышыр сезгә һәм аны матур итеп кисеп чыгарабыз и картонны икегә бүлеп ябыштырып куябыз ул картон өстендә һәм эчендә сез чәчәкләр ясый аласыз матурлыйсыз и открытка белән берәр туганга